Син башта йога белән шөгыльләнә башлыйсың, аннары син кундалини йога белән шөгыльләнә башлыйсың. Что-то это похоже на секту, ди. Һәм мин бернинди аргумент та китерә алмадым, что бу секта түгел. Миңа калса бик достойный романтичный уен. Бу бик матур яңгыр инде. Менә минем тамагым авырта башлады. Әйе, әйе. Мутация процессы башланды, ул йогага йөри башлады. Безгә миньора ташны куркыныч история. Сәлам.
Сәлам. Сез шулай язган подкастына эләктегез. Мин Миләүшә. Мин Гүзәл.
Һәм без башлыйбыз.
Без бүген сөйләшәчәкбез бик кызыклы китап Ка таянып һәм ул китап турында хәзер сезгә Миләүшә бер-ике сүз әйтәчәк. Аның авторы Ли Макентайр, ул Бостон университетының мөгаллиме һәм Ялган фән, постхакыйкать белгече. Һәм ул язган Ялган фән турында китап. Ялган фән белгече дигәч, ничектер, как будто ул үзе бер ялган фәнне пропагандирует шикелле яңгырый бераз. Ну, конспирологларга каршы көрәшүче кебегрәк инде. Конспирологиягә, ялган фәнгә каршы көрәшүче кеше. Һәм без аның отрицатели, как говорится, отрицателями науки дигән китабы укыдык укыган кадәрен һәм хәзер шул китап турында сөйләшәчәкбез ул китап берничә бүлектән тора анда яссы җир теориясенә ышанучылар турында да бар антипрививочниклар турында да бар тагын нәрсәләр бар әле анда глобаль жылыну ә әйе әйе глобаль жылыну теориясен кире кагучылар бар һәм Янәсе, ниндидер мировой, ниндидер мөһим кешеләр һава торышын контрольдә тоталар дигән теориягә ышанучылар турында да анда бераз бар. Һәм бу аларның Ли Макентайр аларның һәрберсен карый һәм алар белән ничек сөйләшергә икәнен тапмакчы була инде алар белән сөйләшү юлын. Әйе, ул бераз анда ниндидер конкретный адымнар китерә, мәсәлән, шул ук яссы җир теориясенә ышанучылар белән сөешеп карар өчен ул махсус бара аларның конференциясенә. Шундый конференция бар икән. Әйе, һәм миңа ул бүлек бик кызык тоелды, чөнки анда автор белән бергә мин үзем дә бер Көләсе килә ул кешеләрдән, аннан соң кызганасы да килә ул кешеләрне, аннан соң ахырдан бик нык ачуны чыгара ул кешеләр. Көләсе килә, чөнки, ну, аңа шулай нәрсәгә көләсе килә. Юк, менә сез күз алдына китерәсезме, менә бар э, җирнең йолсы икәненә ышана торган кешеләр, һәм алар шулкадәр күп ки, алар конференцияләр уздыралар бергә. Әйе, бер яктан, алар шулкадәр күп, шуңа күрә конференция уздыралар, икенче яктан, алар үзләрен җәмгыятьтә изгой итеп хис итәләр икән. Менә, әйе, менә ул планда бик, бик шундый, аларның хәлләренә дә кереп була иде. Әйе, бераз гына миндә кызгану барлыкка килде, чөнки анда, мәсәлән, шул конференциядә чыгыш ясаган аерым кешеләр үзләренең Изелүләренә, куылуларына карамастан, шул идеяләренә нык ышанып яшәүләрен дәвам итүләре турында сөйлиләр. Һәм менә шуннан ниндидер автор нәтиҗә чыгара, янәсе ул кешеләр шулкадәр нык ышанмасалар бу әйбергә, алар кире кайтырлар иде ул уйларыннан, шулкадәр кеше аларга каршы торганнан соң, аларны кимсеткәннән соң, түбәнсеткәннән соң. Димәк, алар өчен ул үтә дә мөһим әйбер, ниндидер дини ышану дәрәҗәсендәге мөһим әйбер, иман дәрәҗәсендәге мөһим әйбер булып чыга бит инде күбесенә. Ә мин вот киресенчә уйлыйм, күп очракта үзен изгой итеп хис иткән кешеләрнең дә шулай була. Бәлки күп очракта түгелдер инде, но кайбер очракларда. Менә шул иман һәм дин белән дә ул аңа тотынып ята, Чөнки ул Һәм шул ук вакытта ул курка аның киресен белүдән, киресен киресенә инандыра торган ниндидер фактлар, ниндидер дәлилләр килеп чыгуыннан. Менә ул аны кабул иткән, һәм ул аның иманы, һәм ул аның белән яши. Һәм Ну, бәлки, ул аның тормышында бердәнбер стабиль әйбердер, аңа ниндидер таяныч бирә торган әйбердер. Һәм ул китсә, ул белмиячә, ничек, ну, үзен ничек тотырга һәм ничек яшәргә икәнен. Һәм очып китте минем фикерем. Аның аяк астында туфрак киткән шикелле буладыр инде, әгәр дә аның алып атсалар шул ышануын. Әйе, һәм аңа, ну, кирәк кебек, Ә менә беләсезме, иң кызыгы нәрсәдә? Автор ул кешеләр белән күп аралаша бит инде анда, андый ышанулы кешеләр белән. Һәм алар барысы да диярлек шундый бер фикерне алга чыгаралар, безнең бу ышануыбыз ниндидер иман гына түгел, вера түгел, безнең ышануыбыз верага гына нигезләнмәгән, без фактлар белән эш итәбез һәм Ул фән, һәм алар әйтергә телиләр, янәсе, менә чын фән, менә без укый торган фән, физика дип әйтик инде, аның төп постулатлары ялган, һәм алар менә чын фәнне пропагандировать итергә телиләр, чынбарлыкны күрсәтергә телиләр һәм кешеләрнең күзләрен ачарга телиләр, монда ышануда гына түгел эш, монда фактлар бар безнең, дип алар үзләренең, ну, сөйләмнәрен башлыйлар инде. Ә алар белән аралаша башлагач, ачыклана төште, анда күпчелек нәкъ менә ышануга гына тотынып тора торган әйбер ул, ә фактларга түгел. Әйе, Хамут чыннан да ошаган дингә, чөнки, ну вот автор әйтә инде, менә алар сөйли башлыйлар, так, менә җир яссы, чөнки, һәм китерәләр ниндидер дәлил. Һәм син кире каласың аның дәлилен. Алар әйтәләр. Ой, нинди коточкыч нәрсә, җир яссы түгел икән алайса дип әйтмиләр. Алар әйтәләр, ну, ә, ә ярар, ә менә монысына нәрсә әйтерсең диләр һәм киләсе дәлилне китерәләр. Әйе, әйе, анда автор как раз аңлата чын фәнни исбатлануның нинди булырга тиеш икәнлеген, ягъни, мәсәлән, син ниндидер фәнни теория тәкъдим итәсең, гипотеза тәкъдим итәсең һәм син аңа дәлилләр китерәсең. Синең бер дәлилең чәлпәрәмә килә икән, син, Ә, юк, әйт, давайте мин сезгә менә бу дәлилне китерәм, дип әйтә алмыйсың инде. Ә монда менә алар шулай җиңел генә Безнең менә бу аргументлар. Ладно, ладно, сез монсын кире коктыгыз. Ну, безнең менә мондый аргумент та бар. Ә сез әле менә монсын күрдегезме? Бүтек яларның бик күп анда аргументлар, һәм алар бер-бер артлы шул аргументларны чыгарып утыралар булып чыга инде. Анда бит әле шундый бер мисал да бар. Бер шундый авторитетный кеше шул даирәдә инде яссы җирлеләр даирәсендә Үзе шундый эксперимент куерга тели, мин күрергә телим дип әйтә үз күзләрем белән. Ничә ничә километрга дип әйтә әле ул анда? Ниндидер военный ракета белән дип әйтәме соң? Үзе төзегән ракета.
Ә, үзе ракета төзи әле, әйе. Капец, аның күпме акчасы булган име? Үзе ракета төзи. Һәм күпме нилеге? Тырышлыгы, күпме тырышлык белән үзе ракета ясап, менә ничәдер километрга җирнең яссы икән, яссы түгел икәнлеген күрер өчен. Яки яссы икәнлеген күрер өчен, юк бит инде үзенең ышануларына. Башкаларыннан, әйе, башкаларыннан аермалы буларак, менә ул әйтә, менә мин күрсәм, җирнең яссы түгеллеген, бөгелгән икәнен, мин таныячакмын үземнең ялгышканымны, ди. Әйе. Һәм ул анда Үлә. Икенче тапкырында. Ул анда үлә, әйе. В итоге аннан ул сүзләр яңгырамыйча кала. Әйе, мин аңладым үземнең ялгышканымны дигән сүзләрне әйтмичә кала Әйе, ул. әмма аңа күрер өчен аны унике километр биеклеккә менәргә кирәк булыр иде, шул ракетасында. Ул шул очып киткәндә үк кире төшеп үлә инде. Ну, бик, миңа калса, бик достойный, романтичный үлем шундый. хохвиятка барганда ну син әгәр ул синең өчен чынлап та иман икән һәм син менә телисең э, күрсәтергә ул иманның хак икәнен һәм үзең барасың ракета төзеп ну вообще миңа калса достойно э, бер ике сүз белән генә аңлатып китик нәрсәгә нинди аргументлар китерәләр менә ул яссы җырчылар үзләренең теорияләренә бәйле. Беренчедән, алар НАСА һәм башка шундый берләшмәләр бөтенесе бер сүздә торып халыкны алдалыйлар дип уйлыйлар. Ягъни менә ул янәсе айда төшерелгән фотографияләр алар студиядә төшерелгән бөтенесе дә, алар чын түгел һәм чынлыкта әле анда өскә, ну, җир орбитасыннан чыгып китә алган Нары юк беркайчан да, һәм беркем дә әле анда күрмәгән, чынлыкта нәрсә икән. Һәм бөтен фотографияләр космостан төшерелгән, алар бөтенесе фотошоп, алар чын түгел. Ну менә теге кеше тагын дәлилләде инде шуны. Чыгып китеп булмый. Һәм тагын бер аларның дәлилләре, ну су бит яссы. Ну мәсәлән, син барасың анда нидер океан янына. Ну ул бит менә мондый, ул бит мондый түгел. Без әлбәттә көлеп утырабыз инде, но чынлыкта миңа бик кызык булыр иде менә шул кешенең аңына кереп карарга. Ничегрәк икән ул шундый әйбергә сукырларча ышану һәм сине, ну, шул ук фәнни даирәдә кабул итмәүләрен белә торып та нык тору үзеңнең фикереңдә. Просто автор анда бит үзе үк телгә ала, Анда бит бик акыллы кешеләр бар, ди, бик белемле кешеләр бар, ди. Физика юнәлешендә булмаса да, инде башка юнәлештә бик белемле кешеләр, бик скептик карашлы кешеләр бар, ди, һәм алар менә шулай ни өчендер менә шул юнәлешне сайлаганнар, ни өчендер ышана башлаганнар шуңа. Сиңа төшмәде, син Бу нигә? нигә психика ягыннан бик хәтерләтә. Шундый ничек әйтергә аны ә, кухня сәясәтчеләре ну менә шундый ютубтан нәрсәдер карыйлар да аңа менә нык ябышалар шул фикерләргә сәясәткә бәйле инде һәм менә шуны гына сөйли башлар үзләре күргән кебек үзләре шуның эчендә кебек э, ведомый кешеләрдер бит әсен Йотамы кешеләр. Йотамы.
Безнең микрофоннарга бәйле берничә проблема килеп чыгуга бәйле без өстәлне алыштырдык. Э, дәвам итәбез. Э, мин сөйләгән идем ничегрәк икән ул, андый әйберләргә ышану, тегесе монсы дип, һәм минем башыма шундый килде, минем ну, вживую бер яссы җир теориясенә ышанган кешене дә очратканым юк. Бәлки бу ул кешеләрнең, ну безнең даирәдәге кешеләрнең инде булсалар да оялуы, кыенсынуына бәйледер. Ну, бар, бар бит инде ул, по-любому бар ышанучы кешеләр. Бәлки олы булуын арасында, безнең танышлар арасында, мне кажется, олар бар.
Миңа Просто шул алар- кадәр ул сәер тоелды һәм гайре табигый тоелды. Эм, Но, но миллионлаган, миллионлаган кешеләр, Бразилия халкының 7 проценты шуңа ышана, дип яза. Мин хәзер үземне ниндидер эм, ялган фәнгә ышанган шикелле хис итәм бу кешеләргә ышанмавым белән. Ну, бездә в целом ниндидер э, Андый ялган фәннәргә булсынмы, чын фәннәргә булсынмы, ниндидер ярылып, ул турыда кычкырып, сөйләп йөрүчеләр ул кадәр юк бит инде. Безгә әле килеп җитмәгәндер әле ул просто. Әйе, ул безгә килеп җитмәгәндер дип уйлыйм мин. Әле табылмаган бездә э, ниндидер лидер ул идеяны күтәреп сөйләп йөрердәй, ул табылыр да, ну, елдан-ел арта дип сөйли бит инде автор бу теориягә ышанучы кешеләрне. Димәк, безгә дә кайчан да булса килеп җитәчәк. Яхшысы да, начары да кайчан да бер килеп җитә бит инде ул. Һәм Кашпировский белән теге суларны заряжать иткән шикелле, бу лидер артыннан да йөрүчеләр булачак, конференцияләр уздырачаклар татар телендә, яссы җырчылар.
Сиңа, ну, менә кара, хәзер галәмдә туризм ничектер киңәйсә, Яки ул киңәя алмыймы? Ну, Ну, аны да әйтәчәкләр инде просто. Алар ниндидер кәгазьгә кул куйганнар, сөйләмәскә чын барлыкны, чынлыкта җир яссы. Алар бөтенесе, алар бит ышана, что бик күп кеше шул ук фән кешеләре, шул ук анда ил җитәкчеләре, бөтенесе сүз куешканнар, сөйләмәскә чынбарлыкны, сөйләмәскә җирнең яссы икәнлеген һәм анда янәсе галәмгә сәяхәткә менгән кешеләр дә ул турыда сөйләмәячәкләр. Ну менә мине бик кызыгы инде менә шул нәрсә. Кеше үзендә нәрсә бар, шуны да башкаларны да шунда катнаша дип уйлый, ну шулай ук яши дип уйлый. Мәсәлән, алар бит инде ну эчтә беләләр үзләренең ялгышканнарын яки куркалар ялгышудан. Һәм ну менә мәсәлән, анда бар иде шундый эксперимент. Э, шул яссы җиргә ышанган кешеләр тикшереп карарга уйлаганнар инде э, җирнең төрле почмакларында э, кояш нуры Бер үк биеклектә үтәме шул, ну, менә боганаларны, боганаларны ахрысы. Һәм алар фаразлаган урыннан башка урында үткән кояш нуры. Һәм алар махсус күтәргәннәр шул боганаларны,
туры килсен өчен аларның фаразына. Әйе, ел ниндидер документаль фильм турында язган анда как раз шул яссы җирчеләр турында. Һәм э, бу бит инде ни, позор һәм еллар буе ышанган нәрсә шәлпәрәмә килде. Беркемгә дә бу турыда сөйләмәгез. Э, э, без без хаклы, җир яссы. Просто анда бит әле на ходу уйлап табырга кирәк ул багананы күтәрергә. Ягъни анау җимерелмәгән получается, просто вот юк, юк, мин ни за что нитмәячәкмен, просто багананы күтәрәм и все, күрдем нәрсәнең ничек икәнен и ышанам. Безгә бу яссы җирчеләр турында сөйләшү катлаулы шикелле, син сизәсеңме аны? Чөнки безнең аның белән күзгә-күз очрашканыбыз юк андый кешеләр белән. Һәм Хәтта ул чит илдә, ул чит илдә бик нык популяр аңлавымча. Шул ук Америкада бик нык популяр ул теория. Безгә әле ул, әйе, әллә килеп җитмәгән, әллә килеп тә җитмәячәк, белмим. Хәтта менә рус даирәсендә дә, ну, Россиядә дип әйтик инде, татарларны алмыйча, менә в целом Россиядә дә ул кадәр популярный түгел кебек әле ул. Чөнки нинди тапшыруда, что было дальше тапшыруында ниндидер бер җырчы Монда, короче, куерус фотографиясенең исемен оныттым. Э, килә һәм сөйли җирнең яссы булуы турында. Ул аңа 100% инанган һәм аны анда фрик буларак аннан көләләр инде. Комментарийларда да көләләр. Әмма ул аңа бик нык ышанып, шулай янып сөйли ул турыда. Ну, в целом әйтергә телим, то, что бездә фрик буларак кабул итәләр әле андый кешеләрне һәм алар артыннан ияреп йөрүчеләр. Миңа һәм вообще оят булып китте, вообще әллә нәрсәләр хис иттем менә монда. Ник? Ну, менә асылда һәр кеше хаклы бит инде үзенең чынбарлыгын уйлап чыгарырга һәм, ну, теләсә нәрсәгә ышанырга һәм ахыр чиктә хәтта бу автор кире какса да һәм гаепләсә дә, Постхакыйкатьне, әмма без постхакыйкать заманында яшибез, һәм һәр кеше үзенең чынбарлыгында яши. Һәм ни өчен мин гаепләргә тиеш ул кешеләрне? Юк, кара,
ни өчен мин аны гаеплим? Үз хакыйкатеңдә яшәү бер хәл. Әгәр дә син, ну, үзеңдә тотсаң ул әйберне, әмма монда бит төп проблема, алар аны чыгаралар киң аудиториягә һәм үзләренә иярердәй кешеләр эзлиләр. Ә менә монда китапта бирелгән шундый мисал, менә гади кешеләр мисалында бу ситуация чыннан да бик безобидный һәм, ну, зыянсыз кебек тоела инде, әйе. ну милы булырга мөмкин ә мәсәлән анда бирелә шул җылыну җир планетасының җылынуы бозларның эруе проблемасы һәм кешеләрне моңа ышанмау кешеләрне моны ниндидер миф итеп кабул итүләре яки аңа җитди карамаулары ә чынлыкта ул ну хәтта галимнәр фаразлаганнан да тизрәк бара һәм барысы кешенең шушы җитештерү өлкәсе китергән зыяннан Һәм монда китапта бирелә инде Трампның үзен ничек тотуы моңа бәйле рәвештә, аның кире кагуы шушы җирнең җылынуын һәм, ну, асылда Просто акча тотасы килмәве, нидер эшләү өчен.
Ягъни ул аңа йөз процент инанган кеше түгел, ул просто аның үзе өчен файдалы ягын тапкан булып чыга. Ул аңа ышанмый.
Ул аны нәрсә, ну менә, башта ул аны кире кага. Ну, ягъни моны просто уйлап чыгарганнар кешеләр. Ә галимнәр анда нәрсәләр сөйлиләр инде шунда? Ә менә кешеләр бит аның турында сөйләшми. Кешеләр бит әйтәләр, моны ялган, диләр, яки кешеләр алай түгел дип әйтәләр. Э, акча тотмыйм аңа. Франциядә налог кертеп карыйлар. Налог ягулыкка Әмма кешеләр баш күтәрәләр, каршы чыгалар, гауга куба һәм шуннан соң аны гамәлдән чыгаралар ул налогны. Әмма ул хотя бы булып карый. Ә Трамп барлык кешеләргә, ну ул бит инде публичный кеше, бик зур йогынтыга ия кеше, башка кешеләргә тәэсир итә торган кеше, ну ул әйтә, ну юк ди ул глобальное потепление. Чөнки аның аңа бик күп акча тотасы килми, аны туктатуга, ну, хотя бы әкренәйтүгә тәэсир итү өчен, ну, хотя бы аны кызулатмаска тәэсир итү өчен акча тотасы килми. Менә бу очракта ул бик зыянлы. Син Башка кешеләргә йогынты ясый алганыңны белеп, шушындый нәрсәләргә ышану һәм аларны, ну, зур аудиториягә чыгару инде. Ну, Трамп, әйе, авторитетка ия кеше күпмедер, һәм аныкы аеруча куркыныч. Тик шул ук вакытта гади кешеләрнең дә бергәләп җыелышып, конференцияләр уздыруы, шул рәвешле Үз түгәрәкләренә тагын кешеләр китерүләре шулай ук куркыныч бит инде. Ну, автор, ну бер яктан син башта уйлыйсың, ну нәрсәсе бар инде? Это смешно. Ышанасылары килсә ышансыннар, нәрсәсе бар. Автор әйтә, юк, алар Шул рәвешле аларның саны арта, ул кешеләрнең. Алар үз балаларына күчерәләр ул сануларны, һәм иң куркынычы шул. Һәм без булдыра алганча менә ул э, ялган теорияләр таралуны тотып торырга тиеш, ул киңәймәсен өчен сөйләшергә тиеш андый кешеләр белән, э, үз фикерләреннән кире кайтсыннар өчен. Әмма, ну менә без гади кешеләргә нәрсәгә инде аларны переубеждать дип йөрергә?
Менә чөнки автор әйтә, безнең киләчәк безнең балалар кулында. Балалар кулында. Менә бу кешеләр үлеп бетәләр, алар балалар кулына кала безнең киләчәк. Һәм бу глобальный потепление проблемасы белән һәм башка проблемалар белән аларга эшләргә туры киләчәк, аларга яшәргә туры киләчәк, аларга Күзгә-күз күрешергә туры киләчәк. Һәм безгә аларны, ну, ачык аңлы итеп һәм, ну, башларын шлитран итеп тәрбияләргә кирәк. Фәнгә дөрес караш белән. Чөнки кемнәрдер, кемнәрнедер тәрбияләячәк теге кешеләр, фәнне кире кага торган кешеләр. Һәм, ну, шундый ук кешеләргә калмасын өчен. Чөнки бу вакыттан җитдиерәк булачак ул вакытта ул проблема. Киләчәктә, берничә елдан, тагын 20 елдан, мәсәлән, бик җитди булачак ул проблема. Просто мин без, ягъни гади кешеләрнең переубеждать итү сәләтенә бик ышанып бетмим фәнни мәсьәләләргә килгәндә. Аның белән чынлап та подкованный кешеләр шөгыльләнергә тиеш кебек. Әмма икенче яктан, галим әйтә ала, мин хәзер шуның белән шөгыльләнеп ятарга тиешмени инде, минем болай да эшем муеннан, хәзер мин тагын этот конспирологлар белән аралашырга тиешме дип. Әмма бар бит шундый фәнне популярлаштыручы кешеләр, фән кешеләре үзләренә кызык менә бу әйбер, Панчин мәсәлән, Ул бит ярата шундый конференцияләр уздырырга, төрле дебатларда катнашырга конспирологлар белән. Һәм аның харизмасы бар, аның теләге бар һәм аның өчен шундый, ну, файдасы да бар аның, аның популярлыгы өчен шулай дебатларда катнашып йөрү. Менә шундый кешеләр күбрәк булса, э, яхшы булыр иде. Э, Панчин вообще классный образ, Панчинның э, ниләрен карарга, видеоларын карарга. Э, Әмма андыйлар күп түгел, по сути алар кирәк тә түгел инде ул, нәрсәгә ул? Ә син сизәсеңме, менә без җаваплылыкны үз өстебездән төшерәбез һәм ниндидер башка кешеләргә кушмакчы булабыз аны? Мин үз өстемнән җаваплылыкны төшерәм, чөнки мин тиешле дәрәҗәдә белем, белемле дип санамыйм үземне. Әйе, ну... Менә мәсәлән, миннән сорасалар, Ну, мәсьәлә минем каршыма очрады, ди берәр кеше, глобаль җылынуга ышанмый торган. Мин аңа бер-ике аргумент китерермен дә, мин просто ышанам фәнгә һәм кабул итәм, ни өчен глобаль потепление чынлыкта шул, шул дәрәҗәдә куркыныч, ни өчен ул чынлап та хәзер происходит, мин ниндидер тәфсилләп сөйли алмаячакмын ул турыда. Ә алар тәфсилләп сөйли алачаклар, нәрсәгә глобальное потепление чынлыкта юк. Әйе, мин мин просто кабул итәм, ә аларның ышанулары, эмоцияләр белән ещё ниткән, ныгытылган. Шуңа күрә просто ул э, ниндидер каршылык килеп чыкса, конфликт килеп чыкса, мин просто менә шулай диячәкмен. Ну, минем хәлем дә, көчем дә булмаячак нәрсәдер аңлатырга. Аңлата алмаячак монда мин, чөнки мин аның алдында күпкә көчсезрәк булачакмын аргументациядә, скорее всего. Бу китапның ахырында, йомгаклау өлешендә инде автор шундый сүз әйтә, һәм мин аны очратам үземнең тормышымда да, кешеләрне кире кагу белән ышандырып булмый, ягъни аларның аргументларын просто, ну, киресен дәлилләп кенә. Менә, чынлыкта менә болай ул, дип. Чөнки алар чынлап та эмоцияләрдә күбрәк, һәм алар өчен ул иман. Кем җиңел генә үзенең иманыннан баш тартачак беркем дә. Ул сине, сиңа карата нәфрәт хис итә башлаячак, иманыннан баш тартудан бигрәк. Шуңа күрә кеше белән Ихластан сөйләшү кирәк. Бердәнбер кешене ышандыру ысулы һәм кешегә ничектер йогынты ясау ысулы ул ихластан, чын күңелдән сөйләшү һәм аны чын күңелдән хөрмәт итеп сөйләшү. Кешенең сиңа ышануы. Ну, бу зур эш. Күз алдыңа китер, һәрбер кеше белән ихластан шулай сөйләшү һәм, ну, аны бит әле тоташырга кирәк аның белән эмоционально. Һәм моның белән берничә галим, фән кешесе генә шөгыльләнә алмый, моның белән һәрбер теләгән энтузиазмлы кеше шөгыльләнергә тиеш. Һәм ну чөнки гади кеше Гади кешене, менә ул гади кеше булып сөйләшкәндә генә, менә кеше, бернинди ярлыкларсыз, фән дигән анда, сәясәт дигән башка, ярлыкларсыз, менә шул вакытта гына ышана кеше бер-берсенә. Ә, менә шуны уйлагач, мин уйладым, минем өйрәнәсем килә бу, боларның барысын, Чөнки бу китапта мин вообще бер нәрсә белмим икәнен аңладым. Ну, шул җылыну турында да, ничек ничек кире калырга дәрәҗәсен дә аңлап бетермибез әле. Аңа аңа ышанмаучылар белән сөйләшер өчен. Просто безгә проблеманың нинди дәрәҗәдә икәнен аңларга кирәк. Ну вот яссы җиргә ышанучыларны ничек кире кагыргаларын беләләр. Мин аны тоже белмим. Оныттым инде ул мәктәптәге физика буенча үткән нәрсәләрне, экспериментларны, башка кешеләрнең исәпләүләрен. Ну менә кстати, берсен дә хәтерләмим. Башымда шулай ике якка бүленде менә бу яссы җиргә ышанучылар һәм глобаль җылынуны кире кагучылар. Яссы җиргә ышанучылар в целом алар белән нәрсә сөйләшергә, аларның бернинди зыяны юк шикелле, абсолютно. Әгәр дә ул просто шул шуңа, шуңа гына ышана икән. Ну, әйдә, антипрививочниклар булсын. Алар вирусларны йөртергә мөмкиннәр. Шуның белән алар куркыныч. Әйе, әйе.
Алар чынлап та куркыныч. Просто яссы җиргә ышанучылар күбрәк Ну, смешной, ул кын, анда бит автор да аларны тәкъдим итә, конспирологик теорияләрнең иң шундый пик дәрәҗәсе, ул менә шул анда барып җиткән икән инде кеше, димәк, ул тегеләрен, скорее всего, уже үзенә җыеп килгән. Глобаль җылынуны да, чөнки Ланда мисал итеп китерә, шул конференциядә чыгыш ясаган ниндидер бер кешенең бик нык борчылуын, вот то, что антипривычниклар бездән көләләр. Ягъни боталар үзләре бит ышаналар башка әйбергә, ә бездән көләләр. Глобаль җылыну ны кабул итмәүче кешеләр бездән көләләр дип, безгә ышанмыйлар дип. Бу эзотерикның баскычлары кебек. Син башта син башта йога белән шөгыльләнә башлыйсың. Аннары син кундалини йога белән шөгыльләнә башлыйсың. Аннары син матрица студияга кереп китәсең. Аннары син киләсе тормышларга ышана башлыйсың. Бер вакыт бер Туган инде безнең, мин йога белән шөгыльләнә башладым, дигәч, һәм аңлаттым да инде, нәрсәдән гыйбарәт минем йога белән шөгыльләнүем, то, что мин иногда менә шул кешенең дәресенә бара алам, аның ютубта, инстаграмдагы видеоларын карыйм, тегесе монысы ул шушы әйберләр турында сөйли, ул миннән сорый, чё-то это похоже на секту, ди. Һәм мин бернинди аргумент та китерә алмадым, что бу секта түгел. Мин соңгы вакытта ну вот випассанаға барып кайтканнан соң миңа әйтәләр.
Вообще инде. Миңа әйтәләр, ну бу сектага шулмы икән? Әй ул секта. Ну вот шуны хәтерләтте. Минем ничектер акланасы килә башлаган инде. Юк, Мин, ну, теләсәм туктый алам дигән шикелле. Мин аңладым, что лучше андый, ну, кирәк түгел инде акламырга. Юк, мин анда бөтен акчамны илтеп бирәм, бөтен шкафларым. Эй, пока миннән акча сорамады, бер кемдә мин бушлай йөрим анда. И просто мен әйтергә теләгән то что яссы җиргә ышанучылар ул кадәр куркыныч түгел но яссы җирнең нинди куркынычы бар инде вот Без бит инде точно беләбез җирнең яссы түгел икәнлеген. Ул үзгәрми, ул яссыга әйләнә алмый, алар яссы дип әйткәннән генә. Миңа калса бу даже кызык. Аларның үзләренең ниндидер сәяхәтчеләре һәм ачучылары барлыкка килергә мөмкин шундый. Алар әйтәр, һә, мин хәзер җирнең чигенә барып җитәм. Чыгып китәм да. Юсын барып җитми, барып җитми, бер заман ул өенә кайтып җитә.

антипрививочниклар. Алар менә уже күпкә күбрәк Россиядә. Башка илләрдә ничектер әйтә алмыйм. Бездә прям нык күп. Бала туганнан соң прививка ясатмаучы кешеләр, прививка ниндидер мутацияләр барлыкка китерүч, китерә диючеләр. Һәм аларның бит төртеп күрсәтердәй мисаллары да бар. Менә бу кешенең баласы авырый башлады прививкадан соң дип. Һәм Ә нәрсә дип җавап бирәсең менә ул кешегә? Кемнеңдер баласы чынлап та авырый башларга мөмкин һәм чынлап та прививкадан соң авырый башларга мөмкин ул. Монда бит конкрет кешенең шәхси тарихы э, эшкә җигелә һәм сиңа ну, уже катлаулырак. Сиңа әйтә аласың инде, но чынлап та шундый исключенияләр булырга мөмкин дип. Беркем дә аннан нитеп сакланып кала алмый дип, булырга мөмкин миллионга бер шундый әйбер дип. Ну и что? Вот менә шул миллионга бергә туры килмәс өчен мин ясап тормыйм диергә мөмкин ул. Ну менә мин үзем мәсәлән, миңа стрёмно, мин тәнгә ниндидер бүтән препаратлар вот, кергәндә. Ул ягы бар аның менә мин антипрививочник түгел, но миңа ясатасы килми менә, белмим. В целом уколдан курку бар миндә, беренчедән. Икенчедән, менә шул син әйткән тәнгә әйбер кертүләре
күп прививкалар миндә ясаткан теге мәҗбүри прививкалар инде мин аны ясатам әмма грипптан мин бик сирәк ясата идем кечкенә вакытта ук хәтерлим әниләргә әйтә юк дип языгыз әле пожалуйста дип ә ковидтан ясаттыңмы син ковидтан да ясатмадым ясатмадыңмы мин ковидтан ясаттым Һәм мин аны үз теләгем белән ясаттым. Менә в этот момент мин почувствовала, что мин үземнең гражданлык позициямне ничектер э, үзем өчен булса да белдерергә тиеш. Мин ковидны ниндидер уйлап чыгарылган әйбер дип уйламыйм. Прививка кирәклегенә ышанам һәм мин аны барып ясатам грипп очрагында ну типа грипп сезонга бер була үтте китте без аңа ияләштек кебек ничектер ясатып тормасаң да була сыман Ә монда җитди йөрәк кебек тоелды. Әйе. Әйе. Ну, ул вакытта мин уйламадым аны шул кадәр җитди дип. Гомумән, ул ничектер шундый бик ниндидер ну менә шундый бик күп тавыш булып алды һәм бетәр кебек тоелды хәзер мин күрәм аның нинди җитди нәрсә икәнен э, танышлар арасында туганнар арасында э, Прививканы, киресенчә, хәлне катлауландырыр өчен уйлап чыгарылган дип ышанучылар бар ими син? Минем бар и. Һәм даже беләсеңме, әле күптән түгел миңа шундый кыз булды, туганнар белән җыелыштык та, инде чәй эчеп утырабыз, и ничектер сүз шул ковидка кереп китте дә, Әни сорый инде, прививка ясаттыгызмы дип инде, бөтенесе таки юк, юк. И әни әйтә, безнең бу ясатты ич, бу кеше безнең.
Все, ул инде мутированный. Мутация процессы башланды, ул йогага йөри башлады.
Да. Ну, Миндә бар иде андый курку. Вот әле ковид башланган вакытта мин мин антипривычник булганмындыр дип уйлыйм. Ковид белән бер тапкыр чирләдем мин. Һәм аннан соң күрәм, аның белән чирләү чыннан да куркыныч икән, чөнки ул минем баш миенә, нервный системага нык тәэсир итте. Менә әлерәк кенә мин бетә аның Бүтін тәсирләре, хәтта сирләдім мен 20 нче елда. О, синең әйе шул, ис белән. Бик озак бар дис минем. Ис белән, тәм белән. Әле хәзердән нәрсәләрдер булып ала анда. Ну, гомумән психикага нык тәсир итте. Депрессив халәтләрендә барлыгы килде. Бик тирән. Эм, Шуңа мин лучше прививка ясатыр идем. Ә менә ярар прививкаларга ышанмаучылар в целом бер төрле прививканы да кабул итмиләр инде алар күбесе. Ә менә ковидка ышанмаучы кешеләр бар бит әле. Э, менә син ковид белән авырый башлаганнан соң аңлагансың, что бу чынлыкта бик җитди әйбер, куркыныч әйбер. Әмма антиковидниклар дип әйтик инде. Алар бит ул авыруны махсус таратыла дип уйлыйлар. Син күргән бар идеме? Инстаграмда бик күп иде, ТикТокта бик күп иде видеолар шул заманда. Янәсе күктә сәер эзләр кала, э, һәм ул самолет эзенә охшамаган, самолет эзе башкачарак таркала, ә бу башкачарак таркала. Янәсе ниндидер химический нәрсәләрдер сибеп йөриләр шәһәр өстендә һәм кешеләр авырый башлый, дип. Мин шундый Бик конспирологиягә каршы бөтен фәнни әйберләрне кабул итә торган кеше кебек сөйләшеп утырам инде, но в какой-то момент миндә дә булып алды менә шундый зерно сомнения, а что если реально бу авыру махсус уйлап чыгарылган, махсус кешеләр авырсын өчен эшләнелә торган әйбер дип. Син аны үткинләгәнме юкмы? Мин әле генә сөйләдем, шул өчен дә. Ну, менә аннан түгел, конечно, мин уйлаган идем, Прививка, мәсәлән, шулай булырга мөмкин. Наоборот, алар сиңа нәрсәдер кертәләр. Ниндидер вредности. Э, ковид белән мин ул вакытта әле очрашмаган идем. Хәзер шулай әйтәм, ковид димә, как будто ул ниндидер Волан-де-Морт дигән сүз кебек, шундай әйтергә куркыныч сүз кебек тоела. Чыкканда ниндидер сопротивление белән чыга. Ул вакытта очрашмаган идем һәм шуңа күрә Теге аңа карата минем шикләрем юк иде. Типа, ул просто не существует минем өчен. Ну, ниндидер гайбәтләр кебек иде. Ул миңа үзе килгәнче. Мин аны шулай каршы, о, сәлам. Минем тәмем юкка чык. Вау. Бар икән ич ул оказывается. Кстати, менә шул э, шикләнү миндә яңадан булып алды менә әле бер-ике көнлек кенә, но ковидка бәйле түгел. Ә бу соңгы бер-ике атнада бөтен кешенең тамагы авырта. Син сиздеңме аны? Ну... Я тамагында нәрсәдер бар, я борыны тыгылган, я нәрсә Грипп сезоны диләр. Әбиләр теңдә ни сарымсак сатып утыра. И как теперь не верить, что аны һавада сибеп йөриләр менә? Мин бер көнне шулай дип уйлап утырдым. Ну, вообще-то хәзер нәрсәгә ышансаң да була кебек инде, чөнки Вот э, әйттең ич миңа подкаст башланыр алдыннан анда э, Тиньковның тавышын сату турында. Бер кызның тавышын, ну, просто нәрсәләр озвучивать итергә алынган? Э, банкның ішкі эшләре өчен ішкі операциялар сотрудниклар өчен инде да бот ясарга уйлаганнар но берничә елдан соң Ул кыз үзенең тавышын унсигез плюс уеннар азбучкасында тапкан, ягъни синтезын инде үзенең тавышын һәм тавышының синтезын. Һәм хәзер банк белән судлашалар, банк әйтә, без бернинди законга каршы әйбер эшләмәдек, без сезнең тавышыгызны кулланмадык, ну типа сезнең тавышыгызны кулландык, инде ул синтез, аны бот эшләде, ул инде хәзер яңа тавыш кебегрәк дип. Ә тавыш бит ул биометрический данные булып санала, шуңа күрә кешенең данныйын урлаган кебек килеп чыга хәзер менә непонятно э, шул ладно бу турыда аерым подкаст тукта менә син әйткән идең мошенниклар хәзер менә безнең тавышларны кулланып просто шалтыратып анда акча сорый яки нәрсәдер башка нәрсә эшләр безнең туганнар белән менә взлом башка дәрәҗәгә керде э, башка дәрәҗәгә менде ни өчен без ышанмаска тиеш безне э, күктән тибеп агулап йөриләр дигәнгә ни өчен Миңа шундый оят, конечно, моны әйтергә, но мин серьезно, бераз гына минем менә монда ни бар? Шик орлыгы бар минем башымда.
Минем хәзер уже юк кебек. Ну ничектер кешеләрдән начарлык көтми башладым, что ли. Юк, гади кешеләрдән мин дә берни начарлык көтмим, но менә бу сугышларда как будто бы кемнәргәдер файдасы бар сыман аның.
Ничектер просто бөтен кеше
бер кеше дә андый глобальный түгел. Просто без безнең өчен ул бик җитди әйберләр һәм бик куркыныч әйберләр. Шуңа күрә алар безнең өчен безнең бөтен дөнья картинасын каплыйлар. Менә шушындый зур проблемалар. Һәм аларга бәйле кешеләр, аларны барлыкка китерүче кешеләр безнең өчен шулай ук үзеннән-үзе ниндидер масштабный, мощный, зур нәрсәләргә әйләнәләр. Не просто кеше, ә чынлыкта без бөтенебез кешеләр, без просто кешеләр, без бу җир планетасында яши торган ниндидер җан ияләренең бер төре генә. Без андый масштабный түгел. Бу бик матур яңгырый инде. Менә минем тамагым авырта башлады дип торганнар. Маратның тамагы авырта башлады, ис сизми башлады. Әдилгә шулай.
Ну, ис сизмәде, тамагы авыртканы нормально инде ул, анда теге тоташкан бит инде алар. Ну, әйе, грипп сезон диде миңа сарымсак сатучы әби. Дә просто ана грипп дип белгән. Ну вот, әби нирәк икән миңа караганда, димәк. Мин әбигә караганда ведомыйрак получается. Чил әби. Да, шул ук ну, конспирология түгел инде монысы ерак конспирологиядән киттек. Ялган фәннәр. Астрология, безнең яраткан. Почему? Нәрсә почему? Почему яраткан? Почему ялган? Ну, простите, алар, ну, алар, док, аларның доказательный базасы юк һәм алар... Э, ну, бер...
Кое син матрицаны карыйма, син анда восьмерка юк. Нигә син шикләнеп утырасың инде? Бернинди экспериментларны үтә алмаган. Ул просто, ну, шулай ук вера инде. Вера кабул итү. Кирәкми. Аңа ышанган кешегә дәлилләр кирәкми. нәрсә ну менә син карыйсың кешеләргә һәм алар подтверждают аны ну алар үзләре тере дәлил кебек менә син матрица сүзлегенә карыйсың ну точно ун бар име иә мин уже белә башладым аны точно ун бар икән но унны мин яхшы сизәм ун нәрсә әле ул ун что кайфовать итү тормыштан һәм цикличность Aha.
Юк, э, мин аның бер караганда бернинди куркынычын да күрмим инде ул әйбернең. Һәм аны өстәмә корал буларак кулланырга була дип уйлыйм, чөнки ул интересный әйбер. Корал Без Да. Без бит инде бик яратабыз үзебездә казынырга, ә үзеңдә казынырга яраткан кеше өчен, ну менә син психология ягыннан казындың име? Аның хотя бы ниндидер теге теорияләр бар, дәлилленгән әйберләре бар. Шулай ук погрешностьлар күп булса да инде. Э, ну сиңа җитми башлады сиңа тагын кызыграк әйберләр беләсең килә башка яктан беләсең килә һәм син матрица судьбы үзеңнән карыйсың таролка барырга мөмкинсең ну таро конечно таро конечно да Дарур реально. Ну, менә менә анысы чынлап та теге үзеңнең чынбарлыгыңны тудыру инде. Программировать итү үзеңне вот Әйе, әйе, анда типа теләсәң әйтеп утырып була инде ул ниләр буенча рәсемнәрне теләсәң ничек интерпретировать итеп була по сути. Ну, ничек кирәк? Ну да, күбрәк.
Алар куркыныч була башлый, когда кешеләр андый төр белгечләргә, дип әйтик инде, ниндидер авыр тормыш ситуациясендә калганда мөрәҗәгать итсә. Һәм менә соңгы ышаныч уже, соңгы нокта менә, хотя бы менә шушы миңа таролог ярдәм итсен, хотя бы шушы астролог миңа ярдәм итсен, Шушы багучы миңа ярдәм итсен дип барса, анда күпме акчасын да калдырса, әле ул җитмәсә, менә андый ситуацияләр куркыныч. Ну без менә шул тарологларда... Да, синең сигезенче нең финансовый кармада тора, шуңа күрә ашамыйсың син аларның бөтенесенә. Син мин былай да беләйең бит инде сигез барын. Мин аны хамыйм. Э, без шулай таралыкларны нитеп әйтәбез, но бездә бит ә татарларда әбиләр бар. Бүтән җирдә алар юк та Өшкерә торган әбиләр. Бездә Но мин обожаю өшкергән. Бик популярный бит ул.
Но өшкерү, кстати, э, ярар, бөтенесен бер нигә боткага кушып бетердек инде без боларны. Өшкерү, аңлавымча, ул дин ягыннан да кабул ителгән әйбер. Намазда булган кеше, диндә булган кеше өшкерә ала.
Мин бу чын менә дингә бәйле рәвештә аны белмим, но гадәттә мин... Ә менә багу,
киләчәкне күрү, үткәнне сөйләү, ансы инде дин не поощряет. Синең шундый әбиләр белән күрешкән бармы? Бога тора. Минем андый әбиләр белән күзгә-күз күрешкәнем юк, ну, әни постоянно сөйләп тора, менә ул тегендә барган, ул монда барган, кисәк кенә авырый башлап, егылып киткән дә, үзенең аяк киемен дә энә табып, нигә, әбигә барган, әби сөйләп биргән, аннары хәле яхшырган, постоянно шундый әйберләр сөйли. Вау! Ә минем менә бога торган әбиләрне күргән юк. Менә өшкерә торганнарын, чистарта торганнарын, вот шундыйларны күргән бер. Өшкертә торганнары Мине бик күп йөрткәннәр иде андыйларга. Мине бер так бер әби, бер бабайның өшкергәнен күргәнем бар иде минем кечкенә вакытта. Һәм өшкерүне в целом диннән аерып карасаң да, мин аны бик яхшы әйбер дип кабул итәм. Чөнки ул шулай ук терапиянең бер төре шикелле инде, кеше үзенең тавышы, Анда бит инде без аңлап бетермәгән биохимик процесслар кушыла торгандыр инде, ис һәм чынлап та дәвалауга, әйе, дәвалауга ярдәм итәдер ул кешенең психик халәтен яхшыртып, менә шул ниләр аша, шкерүләр, төкерүләр аша.
Но ул э, синең телдә сөйләшмәсәк, аураны чистарта инде. Угу. Вот әле, әле аңладым мин аны. Просто чистарта. Мин кечкенә вакытта минем күзгә арпа еш чыга иде. Һәм әби мине шкөрә иде. Минем, кстати, әби үлгәннән соң арпа чыкмый башлады күзгә, прикинь. Шизомагия. Чөнки өшкерүче юк. Ну да, өшкерүче юк, чыгып тормаса да була. Һәм ул менә гел бетә иде. Просто мин 100 процент инанганмын, әбинең өшкерүе ярдәм итә. Һәм әбинең өшкерүе ул бит догалар белән өшкерми иде, ул ниндидер такмаклар белән өшкерә иде. Вау. Бер, ике, өч, күккә оч, минем кулым түгел, Гайшә Батман кулы, дип өшкерә иде менә бу йодрык белән безгә. Син хәтерлисеңме бүтән такмакларын? Ну, Или алар бар микән интернетта? Бардыр, Чөнки... миңа кажется, анда була.
Мине догалар белән өшкерәләр иде. Вот, мине догалар белән түгел.
Мин күргән юк такмак белән. Вообще ниндидер бик кыйммәтле. Һәм нәрсә. әнине шайтыр җылы итеп өрә иде күзгә. Ә еще тагын менә шайтыр әле. Әйе, әйе.
Шайтыр. И вообще рәхәт була. Ну, вот укырга кергәч Казанга авыр иде инде. Озак ияләштем шәһәргә. Шәһәр минем урын түгел инде вообще. И берәр елдан соң шунда искә төште өшкереп була икән һәм мин әнигә шалтыраттым әнисе мине өшкерә аласыңмы әниең өшкерә аласың име берничә тапкыр шулай булган иде ну минем тормышның берничә периодында мин прям менә сизәм мин миннән каннар суырылган икәнен һәм мин әйтә идем әнигә шалтыратып әни мине өшкерерсең әле прям беткәч һәм ул ниндидер көч бирә как будто менә сине чынлап чистарттылар һәм сиңа бер һава өрделәр что ли яңа чиста көч һәр кешенең үзенең шундый нәрсәседер бар инде кемнеңдер ул дин кемнеңдер ул өшкерү кемнеңдер ну мәсәлән мин бик нык хәлсез Туйсам үземне, соңгы ярты елдадыр инде минем шундый уй килә, минем Андрейны күрәсе килә, минем Андрей белән сөйләшәсе килә. Ул э, Андрей юк, мин аның йога дәресләренә йөри идем һәм бергә Кабардино-Балкариягә барган идек. Просто мин искә төшердем шул Кабардино-Балкариядә аның просто нәрсәдер турында сөйләп утыруы, энергия турында, аура турында. Мин ул әйберләргә ышанып бетәм дип әйтә алмыйм. Мин аның күбесенә ышанмыйм, но аның менә шул тыныч кына нәрсәдер турында сөйләп утыруы, мин шулкадәр расслабляюсь һәм миңа, ну, тормыш ул кадәр куркыныч түгел кебек тоела башлый, дөньядан, кешеләрдән курку кими, вот синең каршыңда абсолютно нормальный, обычный кеше шулай спокойно гына сөйләшеп утыра, и миңа шундый рәхәт, һәм мин соңгы вакытта менә сизәм, Андрейның берәр практикасына барасы килә, йә кодакка басасы килә, йә хотя бы просто тыңлап утырасы килә аның нәрсәдер сөйләгәнен дип. Вот. Өшкерү ярар. Бездә бит инде Балтачта удмурт, моря авыллары бар бит инде. Һәм минем күп тапкыр ишеткән бар, янәсе удмуртлар, морилар порчаны водить итәргә яраталар. Порча татарча ничек була әле ул? Бозым. Әйе, бозым кертергә яраталар дип. Һәм Берничә шундый история дә ишеткән бар инде, шундый кайсы авылга диделәр әле ул, Урта Көшкәткә, бугай Урта Көшкәткә барып укыткан безнең укытучы безнең мәктәптән, һәм аның аяк киемендә көн саен үзе таба торган булган энә, я шундый нәрсәләр, чәчләр анда. Һәм Нигә мин яратам шундый куркыныч историяләрне? Һәм ул, ну, өшкерткән инде. Һәм Менә бездә бик ышаналар, то что морилар, удмуртлар яраталар андый әйбер эшләргә һәм ул аларның Монда бит әле ышану бер хәл, аларның эшләгәненә ышану, аның килеп чыгасына ышану да бар бит әле. Мәсәлән, мин әйе кабул итәм, то что возможно, нәрсәгәдер инде белмим, бозым ясарга теләүче кешеләр булырга мөмкин, хәтта син белмәгән кешеләр дә. Просто вот ярата ди ул андый бер белән шөгыльләнергә. Но ул чынга ошамы юкмы менә анысында минем шикләрем бик зур. Ул просто вот аны можно воспринимать как уен. Ну вот аның уйныйсы килә. Ә минем уйныйсым килми. Ну салды ди ул минем аяк киеменә әнә. Мин алам да ташлыйм инде шуны. Но әгәр синең көчең күп булса, синең энергияң һәм тотрыклылыгың, ул сиңа вообще берничек тәэсир итмәскә мөмкин. Ну икенче яктан вот эм, булган бит шаманнар бик күп булган элек. Хәзер дә бар инде алар. Но элек прям алар күп булган. Алар бит инде юктан гына булмаганнар. Алар м, ну булган кара шаманнар, булган ак шаманнар. Эм, Һәм м, алар бик что-то йогынтылы кешеләр булганнар. Алар Тәңре белән турыдан-туры сөйләшә торган кешеләр булганнар. Һәм Чынлап та кешеләргә тәэсир иткәннәр. Алар кешеләрнең тормышлары белән ничектер, аларның кулларында булган кешеләрнең тормышлары һәм шул бозым да, шушы багучы әбиләр дә, өшкерүче әбиләр дә шушы культураның бер дәвамы сыман һәм ул мин аны бик көчле нәрсә дип саныйм, буш урын түгел.
Ышансаң, әйе. Хотя бик күп сөйлиләр, реально әни бик күп сөйли андый әйберне, авылда бик күп. Авылда бар безнең өшкерүче. Шундый кызыксызны бит әле күрше, Морилар белән дә күрше авыл. Күрше авылда Морилар бар безнең. Ну, Мори авылы. Юк, ну якын инде сезгә бик. Күршедәге Мори авылы, анда инде татарлашкан Морилар шикелле алар. Чөнки ә Мориларда бит әле әле сакланган аларның мәдәниятендә урманга китү ниндидер ритуаллар, обрядлар. Әйе, әйе, алар бит мәҗүси күбесе. Нәрсәгә, нәрсәгә алар бозым салырга телиләр? Менә мин шунысын аңламыйм. Ну, бәлки кешеләр, ну, менә татарлар, ну, мәҗүси булганга шулай, ну, уйлап чыгарганнардыр инде үзләренә. Менә без бит инде аңламаганда нәрсәнедер ул безгә куркыныч булып тоела. Ну, типа алар ниндидер анда йолалар башкаралар. Какой кошмар, алар безгә бозым салырга мөмкиндер. Әле миңа кемдер әйткән иде, типа, вот марыйлар кулыннан алып әйбер эчмә, дип, марыйлар кулыннан алып әйбер ашама, дип. Без нидә күрше Ульсел авылында авыл бәйрәмендә булган идек. Мин анда рәхәтләнә башладым, аларның бөтен боткаларын, бөтен коймакларын, бер нәрсә булмады. Без все-таки бу эзотерикага Һәм ялган фәннәргә аерым бер чыгарылыш багышларга тиеш, чөнки менә шул, опять-таки, боткага әйләнү болай, но все же, менә шул йога тирәсенә кадакта тору, матрица судьбы, без гел кереп китәбез шул әйберләргә, ул безнең тормышның ниндидер бер өлешенә уже әйләнә башлаган. Ә безгә, бәлки безгә сораргадыр, ну, әгәр сез тәкъдим итә алсагыз безгә бу турыда берәр китап. Можно шулай ук ниндидер ялган фән турында, ялган фән эзотерика турында. Без рәхмәтле булыр идек. Сезнең танышларыгыз арасында конспирологлар бармы? Ул яссы җиргә ышанучылар бардыр дип уйлаймын мин. Алай ачыктан ачык сөйләп бирүчеләр Антипрививочниклар бармы? Бәлки сез үгез антипрививочниктыр? Ни өчен сез шундый ышануны кабул итергә булдыгыз? Эзотерикага ничек карыйсыз? Шул ук матрица судьбыга ничек карыйсыз? Кыскасы, языгыз үзегезнең карашларыгызны. Һәм нәрсә уйлыйсыз сез эшкөрүче әбиләр турында? Әйе, Шкру Шәбиләр турында, бозым чыгару Шәбиләр турында. Очрашканыгыз бармы, үзегезнең тарихларыгызны языгыз. Полюбому ниндидер куркыныч историяләр бардыр, һәр кешенең копилкасында берәү булса да. Шуның белән шул, озакка кадәр каравыгыз өчен рәхмәт, киләсе чыгарылышка кадәр очрашканчы.